Bon, bonochi bonochi, bon bini den Positive Media Curacao. Nos ta e atrobe den nos programa di. Kiko mas, awe nos programa ta un programa basta interesante trobe, un programa ku nos ta bai papia derover di e konsekuensianan ku Merka a tuma riba US, usaid, asina ami konos'é i Dudley tambe konos'é asina. Dudley, bonochi, bo mini atrobe den Kiko mas. Nos. Título ta bisa kiki rísiko e hendenan di hiv ta kore pa e desishon ku Merka a tuma riba USAIDs ku ta hendenan esunnan di Merka ku tabata ta atendé ku e hendenan ku tin hiv. Pasobra ami ta un hiv mi ta preokupá mi. Mi ke sa ki ta pasando. Esei esei ta mi preokupashon pasobra mi mi ta sali pa hendenan ku ta hiv pero mi tambe tin e preokupashon ma mira e kos ei bo ta bira un tin ke alertá. Kiko kiko nos kiko nos por wawá? Na promé lugá bon bon bon tardi bon mene atrobe den nos programa kiko mas? Ok bon tardi na tur personanan ku ta skucha nos. Yo ta ta por. Positive Media. E desishon aki a kai dia binti-kuater di yanüari na diferente organisashonnan internashonal ku ta kai òf ta haña e fondonan di Merka pa yuda paisnan den terser mundu i den diferente parti di e diferente kontinentenan. Tantu Latinoamerika, Asia, Afrika ku tur esaki nan. Dia binticuater di november a señor Trump a tuma e desishon di nos bisa sera e kranchinan di tur e diferente organisashonnan ku ta traha no solamente na Merka pero fuera di Merka tambe na otro pais. El a sera tur e subsidionan. Esaki a pone cu pa basta hende a bay cas. Esaki ta incluyendo tanto hendenan cu ta traha pa e fundacion aki na Merca y hendenan cu ta traha den proyectonan cu e fundacion aki ta ta sponsor den otro paisnan. Corsou tambe a sinti e efecto aki. Nos tin diferente organisacionnan ta haya sèn di organisashon amerikano grandi pa ehersé presionan. Di nan ta PADEF, nos tin UNFPA, tambe bo tin PAHO, bo tin CAREC, bo tin PANCAP, un kantidat di organisashonnan ku United Nation Aids, UNAIDS, tur organisashonnan ku no solamente nan ta establesé na Merka pero nan ta trapa for di Merka tambe pa yuda den e parti di no solamente e trabou di highway pero tambe riba otro cosnan manera complicacionnan cu cierto malesanan por trece manera tuberculosis, cancer, epidemianan di di diferente malunan venerico, oswa di bulimia, todo tipo di cosnan aki. Anto halando e fondonan ki a den, kiko ta pasa ku trabou ta para? Trabou ta para, anto hopi di e organisashonnan ki ta manda nan hende nan kas pasobra nan no tin fondo pa sigui paga e hendenan ku ta traha. Nan no tin fondo pa sigui paga proyektonan, nan no tin fondo pa sigui supra remedinan ku algun gran parti di e paisnan ki tin mester. Anto nan no tin fondo pa nada, es decir, kantornan ta sera, hende ta bai kas, proyektonan ta wòrdu pará, ku lo kontratonan ku hendenan tin firmá ku trahadónan kaba di por ta un ai, dos ai, ta wòrdu paralisá asina, anto hende na ke tin wòrdu aki tambe bai hasi. I aki na Kòrsou esei tambe a pasa. Mi mes ta forma parti di un dje fundashonnan merikanonan ku yama PADEF ku tabata spònser diferente proyekto pa imigrante akinanan di kua den e promé seis lunanan e proyekto tabata hopi eksitoso kaminda nos a alkansá un gran kantidat di imigrantenan indokumentá i yuda nan riba diferente aspektonan sikososial pa e migrante pa tin un mihó kalidat di bida. y den e di dos ronda di e proyecto cu a cuminsa na augustus di e di dos mil binti sorry el a cuminsa na augustus anto despues e aña aki cu e di dos parti a cuminsa nos lo cera store den top lo cera store. Pasobra señor Trump a haña e gana di bisa no. Anto e tin consecuencianan. E tin consecuencianan unu, bo tin no solamente tradonan cu ta tata, mama, yu cu hendenan cu tin responsabilidad cu bo a firma contractonan. E contractnan ta wordo cancela pasobra no tin fondo. Anto hopi dje proyektonan aki ta asina asina streng den nan maneho ku por ta tin di nan ora bo manda e verslag di e e luna aden sèn ta bin pa bo por paga anto sigui hasi kosnan. Kemen di bo tin por ehèmpel hürnan ku mester a wòrdu chak kòrtá bo tin tur tipo di kosnan ku hende por a inverti den dje manera internet, security, tur e kosnan ei por ta basa riba kontraktnan no di luna pero kontraktnan di aña. Promé awor bo tin e organisashon ku tin ku bai duna kara ku e no por paga e hür mas, ku e no por hasi tal kos mas, bo tin hendenan ku a traha nan proyekto ku a deen in pa nan ya fondo pa kuminsá ehersé proyekto. Nan no por hasi nada. Tambe bo tin materialnan ku bo no sa kon nan ta bai yega pasobra nada mas no ta bai kana. Anto esaki ta e kosa. Anto mi ta bisa am si Kòrsou ku tin shen sinkuenta shen sinkuenta mil hende ta biba, shen sinkuenta mil hende ta biba, makina bo un Jamaica, makina bo un Trinidad, makina bo un am Haiti, Makina bo hopi dje paisnan den Karibe. Makina bo un Afrika ku ta dependé hopi di e tipo di organisashonnan aki ku ta tariba e parti di derecho humano pa funshoná. Makina bo e kantidat di hendenan infektá ku hiv ku aworakí no ta bai haña remedi. Kuantu dje nennan aki ta bai kreá resistensia. Oke. Ku djene naki por ta ku a lucha pa yega na ta indetektabel, awor ta bolbe bel fees ku e vírùs ta bolbe lanta den nan kulpa. Kuantu di e lugánan aki ku por medio di e organisashonnan aki taña kuminda, taña remedinan, taña produktonan, taña materialnan pa nan por traha? Bo a komprendé kuantu dje e kosnan aki debe parti preventivo di embarasonan pa ku manera nan paisnan kaminda nan ta nan ta violá mucha nan manera pan di tur dia. Bo komprendé? Te me e e ta un kos hopi kruel, e ta un kos hopi duru i hopi di organisashonnan aki no a pèrdè un depchi. Tin di nan a pèrdè miyones Bo comprende? Pasobra ya caba nan a atra un budget pa nan por traha, anto nan a compromete nan cu otro organisacionnan cu tambe ta yuda nan den otro partinan di mundo cu e proyectonan ta cana. Anto awor kico nan no por haci? Nan no por haci nada. Dudley, Mi e, mi ta corda dos ato tres siman pasa, la nu ta tres siman pasa ora cu e noticia ey a sali, Pa colmo mawak e duk e mawaki riba Dewey News cu e cos preocupante ta e alerta pa e hendenan cu ta bebe remedi pasobra cora ta e hendenan ta haya remedi cu tur e cone anto e ta mas den e lado di Africa e e e cos a lanta anto manera bo a bisa ya caba tin lugarnan den Africa cu a cera y nan no por haya remedi e atrobamento bo le bin. ki ki risiko e kos e tin paso afuera e la kuminsá na afrika e por kuminsá kana tiki tiki tiki tiki tiki tiki yega den nos bisendario ya kaba e ta den nos bisendario pero un hende ku ami ku ta bebe remedi tur dia tende un kos asini anto un hende ku tambe ku ta responsabel ban di su remedi tende un kos asini e ta kai den un panik pasobra kiko ta bin pasa kuné. Wak, bo tin cu wake di dos banda, bo tin cu wake e banda cu aworaquí el a cera tur cranchi di tur organisacionnan cu ta haya fondo, anto cu e fondonan aqui ta yuda otro organisacionnan cu nan mes a crea pafó pa traha, ok. E organisacionnan aqui no tin e responsabilidad solamente di crea materialnan, pa e hendenan por hasi nan trabou forma lidernan, paraeducatornan, counselornan so. Riba e parti medico tambe tin enfermeronan, dokternan cu ta wordo manda na e paisnan aki pa traha. Kisas e dokternan aki no ta cobra salarionan astronomico manera otro dokter cu ta gana un sinku mil dollar pa luna, un seis mil, no. nan ta haña un pago ku por ta hopi biaha. Ku e pago ei hopi di nan ta hus'é tambe pa kualke kos ku nan tin ku yuda un hende ku tin nesesidat kuné. Anto e hendenan ku ta duna e servisio médiko, si nan no tin remedi, pasobra e remedi ta e organisashon ta haña e fondo pa kumpra di medinan i manda nan. Esi ta di signifiká traha obligatori ku for di momentu ku bo a kita sèn for dje fundashon madre, e fundashon prinsipal, bo a kita sèn pa tur kos. No tin sèn pa kumpra remedi Nan no por bai na ningun importador o distribuidor di remedi pasobra nan no tin cen pa paga e remedi. Maske si nan tabata haña e remedi na un, por ehèmpel, na un un preis di sinku dòler pa pòchi, nan no tin ni e sinku dòler ei. Ke mendi si nan akaso mes a haña e ful pòt. Na e promé instante, nan tin ku bewá kon nan ta manage e ful pòt ei pasobra awor aki bo no sa ki dia e manera ki ta desidí di bai sinta, analisá e kosnan aki anto tuma un desishon. El a bisa te aki tres luna. El a bisa, Aki tres luna e ta bai wak kiko ta hasi. Den tres luna nos tur sa bon bon un hende ku ta bebe remé di HIV. Si e keda tres luna sin bebe remé di HIV, kon atras su salú ta bai? Bo a comprende? Pai awor bo tin e gobiernonan di tur e paisnan aki. Si e gobiernonan di e paisnan aki no ta inverti di nan mes man di nan mes fondo den prevencion di hiv, einan tur cos ta stanca. Hopi bia, hopi dje gobiernonan, hopi dje paisnan aki ta gradecido cu tin organisacionnan manera UNAIDS pada, penka, kare, tur e tipo di kosnan aki pasobra nan ta hasi e trabou. Nan ta haña e organisashonnan den e pais ta haña e fondo di nan pa nan hasi e trabou. Anto e fondo ei ta meskos ku nan Kòrsou. Bo komprendé? Nos tur ta grita ki di e gobièrnu ta kuminsá tuma responsabilidat ku sierto kosnan, pero laga nos ta onesto, si no tin un famia planeá, si no tin un salú pa tur, si no tin un un un un sinta aros, ho un un un un un ex un ka un fo un fons di cancer melamina fons tur e trabounan ta keda para bo comprende gracia na Dios cu nos gobierno si tin e tipo di organisacionnan aki riba su lista di subsidi pero makina bo si un gran parti di nan tabata depende y tin di nan ta depende di e organisacion madre ku ta afó pa nan por singa, pa nan por haña sierto kosnan, pa nan por traha. Ke men di, Apesar ku nos por ta kai bou di Hulanda den sierto kosnan, ku e situashon aki organisashonnan na Hulanda tambe ta bai kuminsá para un ratu ketu, wak, pa nan tambe un dado momento no tin ku bai sera kranchi pasobra awor nan tin ku haña nan ta saka mas di locual nan no tabata sa antes, pasobra e situacion a bira para pèpè y awor aki no sa cu tin bastante organisacion den Caribe ya ta bati na porta di organisacionnan Hulandes manera aids Fonds cu tur esakinan pa wak kico nan por haya eynan nan, pasobra e situacion ta para pèpè. Apesar cu UNAIDS ta ta saca tur siman comunicadonan informa hende pa sigui pa no entrega pa sigui traha riba e parti preventivo dje hende cu ta biba cu hiv, e realidad ta totalmente otro, cu tin paisnan cu no ta bay haya remedi, tin paisnan no solamente den parti di Africa, Asia, pero tambe den parti di Latino America y Caribe cu no ta bay remedi. Corsou tin cu wak pa un dado momento e meneer aki no cera e distribushon di remedi. No bai no bai dal un paso riba e parti ei ku ya e no ta bai manda remedi di Merka mas pa otro paisnan. Anto einan si nos ta koe awa pasobra e gran mayoria di remedinan di hiv ta bini for di Merka. Pa komprende nos no ta a a importando remedi asina tantu di Hulanda. Gran mayoria di nos remedinan ta bini di Merka i Latino Amerika. I Latino Amerika mes ta dependé di remedinan di hiv ku ta bini for di merka. Ke men di e situashon ta un situashon ferfelu, e ta un situashon ku am tur hende ta purba di wak kon nos ta bai manage, pero manera manera nos ta bisa e e e parti krusial ta den man di e persona meneer aki, Apesar ku tin hopi organisashonnan ku ta papiando, ta negoshiando pa e komprondé, te awor aki su liña di pensamentu ta, No, no, no, el a ser'é, ta te aki tres luna, e ta disidí ku e ta habri portofolionan, kuminsá wak, kuminsá analisá ku ta bai duna sèn. Anto bo tin organisashonnan manera un UNFPA, cu a perde mas di treshen miyon, ok, mas di treshen miyon dollar na fondo pa proyectonan den dos mil binti i sinku, ok. Bo tin un, un, un, un. HCR, tantu na Kòrsou-Taal ku ta na Aruba, pero ku tambe tin filia ku ta traha ku human rights. Tur e tipo di organisashonnan aki ta organisashonnan ku den un forma òf otro, Sòri un momento sino mi tin un yamada ta drenta pero.

ta traha duru henter aña, awor aki ta pará friu friu, pasobra e por move ni na links ni reks, anto Kòrsou, Kòrsou, Aruba i Sint Maarten i Boneiru ta kai bou di djer. Pero di un banda bo ta bisa Boneiru lo ta bai sinti asina pasobra Boneiru ta di link ku Hulanda, ke men di fondo por drinta, pero e parti manera nos ta bisa di nos ku nos si ta di link directamente cu nan nos ta un nos ta un partner di UNFPA ta men di como partner e cos aki ta afecta nos pasobra nos no por haci niun peticion cu ta hablando un caso Cura Plus no por haci niun peticion awor aki pa ningun tipo di fondo es decir banda di un organizacion ca haña un subsidio di Kòrsou, bo ta keda buska fondo otro kaminda pa bo por keda riba e trein ta bai. Pa komprondé pa bo no tin ori baha bai sinta na kantu wak komo ta bo e kosa. Pero awor aki bo no por kue ni links ni reks pasobra asta organisashonnan na Hulanda bo no sa riba ki liña nan ta. Pasobra ei banda tambe tin un silensio grandi, tin un silensio profundo. Bo a komprondé? Anke tin sierto sierto hende ta manifestá ku sí nos por pero bo no bo no ta tende nada ainda di di di e e seno ku tin ku tuma desishon. Anto esei ta pasando. Anto esei ta pasando ku den Karibe e ta bai afektá por ehèmpel paisnan manera Trinidad, Jamaica, and and West Indies Karibe ku ta paisnan ku tin hopi proyektonan ku ta finansiá dor di organisashonnan merikano. Bo comprende? Hendenan cu awor aki ta sin salaris. Hendenan cu awor aki ta sin salaris. Bo comprende? Cu ta traha. Sí, da, right. Sí, e ora mi ke, mi, mi ke comprende ora e cu, ne mi ta bay si bo pregunta ey cu den parti di Hulanda mes cos tambe ta silencio cu no tin informacion ta sali pa sa con nos cu ta ha, HIV ta para. tin tin No, tin. awor ki bo bo bo bisa, laga nos bisa asina aki, si Kòrsou tin remedi, si Kòrsou a traha dam warda awa, no tin ku preokupá. Pero bo no sa kiko e minera ki ta bin kuné tur dia. Tur dia su kabes ta lanta ku un kos. Anto e no ta e tipo di hende ku bo ta bisa ku ta sinta pensa ni ku mente, ni ku kurason, ni ku nada. E bisa a ta a, a kaba. Caso cerá. Anto einan nos ta kemen di e punto ta si awor aki el a cera tur plancha di tur organisacionnan cu ta duna cen. E organisacionnan aki tambe no ta haña fondo. Awor, tin un cosi, UNAIDS ta un organisacion asina grandi cu e organisacion madre ta establece na Europa, na Genever, na Europa. pero einan tampoco bo no sa kico Genever tin den cas pa por bay saca yuda. Bo comprende? Bo comprende pasobra un dje resourcenan grandi ta merca. Bo comprende? Anto si einan e crancha wordo cera, ta nifiká ku Genever tambe tin ku bai waka awó kon mi ta bai duna kuminda por ta na e mil yunan ku mi tin ei fonan ku mi seña kuminda pa nan por duna nan yunan kuminda. Bo a prende ku mi einan no sta. Anto bo tin organisashonnan manera PANCAP ku ta organisashonnan ku ta krea fondo pero nan fondo tambe ta bini Merka, CAREP tambe ta bini Merka, PAHO tambe ta bin di Merka. Bo tin CBC di Jamaica, tambe ta bin di Merka. Bo a komprende, ta un kantidat di organi, manera na Kòrsou, nos tin Padef, Padef ta di Merka. Te manera bèl a bati Padef, a bati bèl na Kòrsou tambe. Shonang, proyekto tin ku para, tur e gente tin ku bai nan kas. Simendi. Ese ta e situacion awor aki. Te mende no ta maak uit, ta riba tur nivel, e cos ta bisa e ta difriz awor aki. Anto cu cu ta pone cu loke nos tin cu pidi ta pa e meneer aki su cabez no bay riba e parti di remedi, importacion di remedi, anto si e bay einan si E kos ta bira perferu, pasobra si e sera e parti ei, si e sera e porta ei, anto hopi lugá ku ta dependé di remedi via di merka ta bira den problem. Henry, nan nos nos ta bisa promé so ya kaba nel ta bisa trinta minüt ta pasa mashá lihe pero nos ta duna bon informashon tòg pa e hendenan hiv por por keda un tiki trankil. Kiko Cura Plus ta bai por hasi of consisita e hendenan hasi pa nan por keda rustig, nan por keda trankil, nan tin ku tin remedi, nan por sigui kumpli ku nan remedi normal, pero nan debe bisa no kai den no kai den panik, keda gewoon rustig. Abo komo un kabesante di Kura Plus ku ta sali pendenan ku ta hiv i mi mes ku ta sali tambe pendenan hiv, ki bo ta konsehá abo ku ta mas ariba ami tun tiki abou? Ki bo ta konsehá mi tambe ku ta den panik so hende ta yega seka mi? Ki mi por konsehá nan òf kiko mi por bisa nan? Hey, bo sa, keda trankil, tanten ku tin remedi nos por keda trankil. Wak, E mi ta kere e promé kos ta bo tin ku mantené trankilidat pasobra esei ta bon pa e persona ku ta hiv mes. Nos tur sa un persona hiv no ta un persona ku mester tin hopi strès ku kosnan ku ta strope'é pasobra esei tambe ta influensiá su tratamentu di remedi. Mientrastantu ku na Kòrsou nos mi ta kere tin relashonnan ku distribuidornan internashonal di un forma ku nos por haya remedio anto mi ta kere am dor ku SBB ta esun ku ta kumpra e remedionan ku ta paga pa e remedionan mi ta kere mientras tanto ku SBB ta negosha di tal forma pa tin remedi nos tin keda trankil mi ta sigur ku SBB tambe lo ta monitor tur banda pa wak di unda por tin un as bai manga manera nos ta bisa pa si un kos bai robes pero mi ta kere mientras tanto cu nun tipo di bel bati riba e direccion ey laga nos keda trankil. Mi ta kere mas ta e paisnan cu ta depende di e organisacionnan den e cas aki mi ta papia manera Cura Plus, makinabo si Cura Plus ta den un pais mas grandi anto ta nan ta esunnan cu ta presta remedi aden, ta nan ta esunnan cu ta negocia pa remedi, ta nan ta esunnan cu ta distribuir remedi, manera nos ta bisa un salud pa tur. Un salú pa tur e ta negoshá pa remedi, pero salú pa tur tin opshonnan tambe ke por negoshá di otro forma pa tòg di remedi pa duna na alguns inmigrantenan. Kemen di e punto ta kiko ta e posibilidatnan ku tin. Anto awor aki tin ku bai kuminsa wak e posibilidatnan den serka di kas den paisnan latinoamerikano, ku tin organisashonnan establesé ku ta wòrdu yudá dor di e gobièrnu di e pais, anto esaki ta un opshon. Manera di e kaso aki, nos por kuminsá wak Santo Domingo ku tin e organisashon yamá Cohin. Cohin ta un organisashon internashonal ku ta traha riba tereno di salú, anto hiv tambe ta un di nan. pero gracia na Dios gran parti di nan fondonan tambe ta bini di gobierno ke men ta un fundacion cu gobierno ta sostene ke men di nan lo no bay sinti e problema asina grandi pasobra nan ta establece den Latino America gran parti di nan fondonan ta bini di Latino America es decir esei'mbi ta kere ta loke nos tin cu bay haci cuminsa wak kico ta e organizacionnan estable fuerte ku tine Latinoamerika, anto ban kua kiko pa por negosha ku nan. Anto basá riba esei ta kuestion di presentá proyektonan, presentá proyektonan ku ta realístiko, proyektonan ku ta touch loke ta e nesesidat n'e momentu ei pa atendé no kosnan ku ta ègt kosnan di nan nos bisha di hasi loshi, hasi bunita kuné, pero kosnan ku ta bai to the point. Laga nos bisa por ehèmpel, si ta remedi pa emigrante nos ke trese kiko ta e kantidat di emigrante, kuantu remedi, si ta tratamentu, si ta si ta kuido, e tipo di kosnan ei. Si ta prostitushon nos ke bai tèkel, kiko nos mester, kondòm ku tur e kosnai. Ban organisá nos mes. Anto eseinan mi ta kere ta kosnan ku por yuda Mantené e trankilidat, anto mantené ku ke tu bai por kontrolá i opservá kiko ta pasando. Si nos kuminsá rak manera galina sin kabesa, kore tur kaminda bai e laga kosnan bai pega, anto un dado momento e problema ta bira ert, anto di e tiki fondo ku bo tin bo no sa kon hos'é. No ta kere awor ki ta gewoon momento di wak kada desplaka, kada depchi, kada florí. Anto mi ta kere si ta un kos ku Curaplus semper a hasi den su trabounan, anto mi ta kere ta tur organisacion tin cu bay pa so bawa. An awe ta esaki, mañana ta esaki. Ke men di tur dia tin un cos nobo. Anto e mundo di prevencion riba e tereno sexual ta un cos cu bo no por stop pasobra tur dia hende ta ser ta bezig cu sex. Anto mientras tanto cu hende ta bezig cu sex di un forma irresponsabel nos ta keda haña nos cu casonan di infeccion. Nos ta keda haña nos ku kasonan di hiv anto lo laga nos papia mes di paisnan manera Afrika. Esaki ta paisnan ku hiv, aids no ta simplemente un vírus, ta un epidemia. Anto tin ku wak kon kon kon ta bai atendé e kos aki. Anto mi ta spera ke no sali fe man. Mi ta spera ke sali so. Merka tambe su tasa di di sifranan di hiv ta hopi haltu. Bo comprende ta hopi alto. E ora y den e parti final e ora y ta etli, bo ta conseha ami y e conseha ACNnan cu ta hiv na Curaçao, keda monitor tok pero keda trankil. Si, keda trankil. Sor pa bo mes. Bo tin bo remedi, bo usa bo remedi conscientemente. Balora ku bo ta haña remedi. Anto esaki ta bai personan ku ta tuma e remedi, no ta bebe òf ta bai hasi negoshi kuné. Balorá ku te ainda na Kòrsou nos tin un instituto manera SVB ku ta paga pa e remedi ku ta trese remedi aden. Ok. Nos tin un òf dos importador eifonan ku ta sòru pa e remedi t'ei. Bo tin un hospital cu ta sumistra e remedi. Bo tin dokternan cu ta duna e cuido, cu ta duna e servicio. Kemendi am di un parti bo ta bisa nos ta nobenta i nuebe nobenta i nuebe punto un por shento bon ainda. Kla nos no nos por compara nos cu paisnan manera Africa cu ya caba ta sintiendo e efecto di e cosnan aki. Bo comprende? Temendi, laga nos ban usa nos sano huisio, laga nos kuminsá bira konsiente anto mi ta kere den e forma ku nos ta trese informashon tur dia, tur siman dilanti, laga nos mu pur pa nan laga hendenan bira konsiente tambe ku nos tin ku ban kuida, ku nos tin ku ban balorá, respetá i kuida i stima nos salú seksual, Pa nos no hay nos den ningun klas di situashon, pasobra e manera ku kos ta bai aki ta un sistema ku bo no sa di unda e yudansa lo tin ku bai bini. Bo komprendé? China tambe ta hungando un ròl importante, pero nos niun hende no niun hende no tin eksperensia ku remedinan ku ta bin for di China. Bo a komprendé? Pero awor aki China tambe ta hunga un ròl. China ya kaba ta hungando un ròl grandi den paisnan di Caribe di e forma cu nan ta invirtiendo den hopi cos, pero toch e paisnan den Caribe tambe ta pone kant di muraya awor aki pa scoge pa Trump of pa scoge pa China. Men tur e cosnan ta decisionnan cu hende tin cu tuma conscientemente y men nos tambe tin cu cuminsa bira consciente di cu nos no por sigui bay free will manera nos ta bay semper mas. Esey ta sigur. Dudley. Nos a yega na nos parti final, hopi hende bisa tin, dikon trinta minüt? Ki kico? Mijo trinta minüt, ya bo ta keda cu gana pa bo bolo a bin mañana cu Dios kier pa bo bolo a haña otro informacion. Pero den e parti final aki nos por keda trankil pasobra nos ta keda e remedi ta anten cu SEB ta cumpra e remedi djafo. Ok. Esei ta tur cos. Dutri Bas, ok, ok. Ey, Ta nos buta e ora y nos sega na nos parti final atrobes di un bia mas di otro. Bol e informa e hendenan cu ta hiv manera kico mas, pasobra esey tambe ta forma parti di dje programa. Kico mas? Halo, cu hende no ta cay den panic, nan ta tende ayer cos ta sosode. Pero e ora y nos por keda trankil, pa asini ya tur cos por cana manera nos mester ta. Wande bo ta bisa nos cu ta hiv mester ta mas ruster, trankil, pa e remedi por traha manera e mester ta. Dutry, danki un bia mas atrobe. pa bo tee trobe den nos programa kiko mas y nos lo tea trobe otro siman cu Dios ke. Nos tea trobe otro siman cu Dios ke feliz weekend na tur hende. Ok pasa un feliz anochi Detni. Danki. Si.